لە ڕووی پاک و تەمیزیەوە خراپ نیە بەڵام کافتریاکەش قەرەباڵغەو لۆدی زۆر لەسەرە یەعنی کارمەندەکانیش هەر وا فریاکەون. پاک و خاوێنی سەر مێزەکان هەندێک کات ئەڕۆی دانیشیت تەڕە پیسە یان یانی زۆر پیسە یانی ئەگەر زوو پاک بکرێتەوە یان ئەوە تا پەدەیەک شتێکی لەسەر دابلێت بۆی یەکسەر دوای ئەوە لای بێت و تاو پاک و خاوێن بێت.
شتێ لەسەر مێزەکان دانرێ بۆ پاک و تەمیزی زۆر باشترە بێ. پاک و خاوێنی سەر مێز و کاشەکان حەز ناکەم هیچ پاک و خاوێن بن ئەگەر سینیەکان کە بەکارێنێت جوانتر بشۆرێ با پێم باشترە. ئەو شتانەی کە ئەیفۆن لەسەر مێزەکە خوڕی نایەن ئەوە شتێکی جوانیە بەڕاستی. ئەگەر بکرێت جیهازی ئەڵتراساوند هەیە کە ئەتوانی بۆی حەشەڕاتەکانی پێ دەرکەی لە بەری دوو سێ ڕۆژی کە هاوینە حەشەڕات زۆر زۆرە لە کافتریایە. و تێبینیەکی تریشم هەیە لە کاتی پاکردنەوەی کاشەکانە ئەگەر بکرێت لە پێشا کاشەکان با گسی کارەبایی پاکرێتەوە پاشان بسڕێتەوە چکە ئەو تەپوتۆزە بڵاو ئەبێتەوە لە کافترێکە و جارێکی کە ئەنیشێتەوە بەسەر خواردنەکەەوە
ئەوەی نرخەکانی زۆربەی گونجاوە بەلایمنەوە هەنێکیان باشەوە هەنێکیشان بەلامە باش نییە و بەلاشمەوە خۆش نیە زۆر بێ خواردنەکان. نرخی شان باشە زۆر یانی گونجاوە لەگەڵ خوێندکارا. لەتی خواردنەکان تا ڕادەیەک باشترە ئەکرێ باشتریش بێت بەڵام بە گشتی پاک خواردنەکانە پاک و تەمیزن باشە.
ئەوەش تا لێی ڕازیم لە خواردنەکانی باشە ئەوەی تا ئێستا من خواردومەتەوە.
بە جدی یەکەم جار لە کاتی نەگەر کەفتیرا کردنەوە پارەکەی زۆر باش بوو نرخەکەی بەس شتەکەمی نرخەکەیان بەرزیان کردنەوە ئەگەر هەوڵ دەن نرخەکەی نزم بکەن زۆر باشە. ئەو نرخ ئەو نرخی خۆراکانی کردن ناو کافتریا نرخیان بەرزیان یەگەر لە چاو ستافەکەی پێشووە ستاف پێشوو نرخی خۆراکانیان هەرزانتر بوو بەڵام ئەم جارە ئەم ستافێکی ئێستا کە تازە هاتوون نرخی خۆراکانیان گرانترە کوالتی خواردنەکانیان باشە تاڕادێک لە چاو زۆربەی کافتریا با بڵین پەیمانگاکانی تر و زانگەکانی تر باشترە ئەم ستافەت نوێیان زۆر باشە.

ڕاستەکەی عادەتەن یەکەم جار چایەکەی کە ئەیخۆی یەکسەر تامی پلاستیکەکەیەکەی ئەگەر بگۆڕێ زۆر باشیانی هەرچەنە ئەرکێکی قورسیشە لەسەر کارمەندەکان بەس ئەگەر بگۆڕێت بۆ قاپی ینی شوشە کەوچکەکانیش بگۆڕێ زۆر باشە بێ ئەوەش قاپی سەفەری نازان بەڕای من بۆ ئیشی کافتریا ئاسانترە بەزەوەی زیانی خۆی زیانی تەندروستیەک زۆر پەیوەزارم خوێندکاران ڕەچایەوە ناکەن کە ئەم شوێنێکی گشتیە نابێت گەرە لە ناو کافتریای بکێشرێت هیوادارم ئەم فڕۆشە نەبێنێ لە ناک هیوادارم ئەو شتە کەم بێتەوە هەر هیچ نەبێت لە ناو کافتریادا بە تایبەتی کاتێکە لە مێزێک دانیشتون لە جیاتی ئەوەی بێن لەسەر مێزەکە دانیشتون کە خەڵکی لێە چین لە دەرەوە جگەرەکەیان بکێشن هەم بۆ خۆیان باشتر هەم زیانی کەمتری هەیە هەم بۆ هاوڕەکان هەم بۆ خۆشیان خۆشیان جوێکی بە ئاساییە گۆڕن و وە هیوادارم زیاتر بیر لەو شتە بکرێتەوە خوێندکاران ئەم عادەتە تەرککەن.
وە ئەوەی کە جگەرە کێشان لە ناو کافتریا پێم وایە ئەوە شتێکی باش نیە.
دەربارەی جگەرە کێشان لە ناو کافتریا بەڕاستی شتێکی زۆر ناشرینە ئەکرێ تۆ ئەگەر جگەرە کێشی بڕۆیتە دەرەوەی کافتریاکە جگەرەکەت بکێشیت و دواتر بێیتەوە لە ناو کافتریاکەیا دابنیشی چکە کافتریا بۆ نەکراوە تۆ جگەرە شتی تیا بکێشی بۆوە کراوە تۆ تیا دابنیشی ئیسراحەتێکی تیاکەی نانێکی تیا بخۆی تو بچیتە دەرەوانێ جگەرە کێشان ئەوەش کەمە بەڕاستی بەخوا زۆر کێشەیە چۆنکە من ئەیسە من مەدەرن حساسیتم هەیە دژی جگەرە من جگەرە کێشان یەکی دە تەنیش من دانیشێت جگەرە کێشی ناتوان قسە بکەم ئەوەش کەمەر کێشەیە بەخوا زۆر زۆر زۆر زۆر شتێکی ناخۆشە کە ئەسیتە ئەر لەبەر دوکەڵی جگەرە هیچ ناتوانین دانیشی

و ناتوانین تیادا بنیشی ناچار لەوانە بینە ناو باخەکانەوە خۆراک ئەو خۆراکی کامانە کە بیخۆین
لە ڕووی ئینارە و با بڵێن ڕووناکی کافتریاش زۆر تاریکە هەز ناکیب یعنی کاچتە ژوورەوە ئەگەر برسی شوێ بێ زۆر تااقەت نییە بڕۆی ناخۆ نام خۆی دیکۆرێکی جوانیشی زۆر نییە بەڕایێت. خراپی مێزەکان مێزەکان زۆربەی شکاون تەراخەکانی بڕاوە کە بەڕاستی من خۆم دەسم بەری کەوتۆ دەسم برینار بووە
کورسی مێزەکان شەکە بگۆڕێ چون دەمێکەوە هەنێکی شکاوە ئەوش بگۆڕێ زۆر باشە دیکۆری کافتریاکە با بڵین بەپی پێویست نییە و دیکۆرێکی جوانی نییە
بە تایبەتی مێزەکانی سەرکەوتوو بن زۆر سپاس.